So first of all, ħana ti plug li lek il-late night show. Ah, Because mhm. this is, this is, this is, it's worth, it's worth mentioning. Jena naħseb li waħda minn raġuni tal ix namilni għadi, saħalli għalli kullħat t jojar naħam għalli ignoranti, etc. Mhm. Li emżon naqa komedi sura Malta. Naqa komedi differenti. Mux dejjem l-istess għallet shows u l-istess ċajt Malti u hekk. U inti t-prov. Prova. Qed jirna xilek. Trid tuża kelma naqra ħjar.
Ġantuk ċens. Trid tagħmlu tejk oħra.
Tejk oħra.
Qabel time step out. Paċenzja. U inti qed tesperimenta bil-komedi. Tajba dik jew le. X'taħseb? Fejn dik iż-żoff ta' Fontana?
Bli oroġ bus. Liba, liba. Doppju?
Doppju, kwale le singlu.
You are trying to do something different, which is cool. Ej, viva, I love it, I love the setup u dal-affarijiet, kemm qed taqla tiegħu dak. Dejjem flus biz. Ħanajdlek, jina bdejt il-late night show xi ovvijament xi sena nofsilu meta kont taħt il-misfit u. Oriġinali li semed, jina ġobni ħafna.
Le, le, imma il-puntu huwa il-late night show ta' Malta. Eh, all right, fibdek.
It's true. Em, U minn mindu minn mindu ftaħt, ġifiri għandi sponsors diħlin u hekk, imma minn mindu minn mindu ftaħt, dejjem Tajjeb, Rutina.
li tirranġaxxu għat Max waqt li Fuck kien qed jitkellem il-guest. Mix-xorta! Fucking top! Jekk kellu rasu barra! Le, le, le, le. Dik naqtawa naqtawa. Time step, time step, time step. Postja dal-podcast tal-Liba Markers. Ejja, time step. Kull il-podcast il-markers hekk ikunu ostja. Ejja. Jien minn minn dubdejt eh, batti rutina ta' mhm. tlet darbiet kull-jum, night, day, day and night l-istess tlet affarijiet. How's the script? Mhm. When can we schedule? U naħlef li ħanħalsek il-ġimgħa d-dieħla. That's normal. Ġifieri naħlef li ħanħalsek il-ġimgħa. Għax l-ammont ta' fakin kontijiet li kont ġbart. U għat fadalli, għadni għat inħallas, għat fadalli xħames telef xinħallas. Ta' xiex, me.
Xiex? Ta' xiex. Eh, ma' milċ Qed inħoss li nqtajt minn konverzazzjoni, da fuq li ma suġġett qed nitkellmu żomm. Fuq il-late night show.
Eh, ora, ġifieri inti midjun fuq il-late night show dak show fallut. Le, mhux show fallut. Alla 5000 euro dejn! Eh, Jien naħseb dak Ma daħħal jagħmilhom hu.
Jagħmilhom lura d-dejn. Taħseb?
Għar kemm il għaddej, issa ejja. Ejja, imma l-maġġoranza ġa eh. tajtu. Kalla jrid sal-aħħar ta' xar, nkun tajtu l-komplament. Eh, sal-aħħar ta' xar?
Xiex? Sal-aħħar ta' xar ħataq tal-komplament. Suppost sal-aħħar ta' xar.
5000, ġifri aħna nafu li tagħmel 5000 fix-xar minnu dak. Le, le, le, ma nagħmilx. Ek tiġi, ek tagħmel 1 plus 1 jien qatt ma kelli low level u level tal-mezz. Imma jien Imma jien minix qed pulit inti qed parla fuq sosti Madonna. Ħallid indaħħal kelma sala la stidni. Skużani. Omma ovvjament minix qed nħallas id-dejn bil-flus strictly minn tal-late night show, koll il-gigs tiegħi u pala brand deals u hekk u nħallas minn flusi stess. Mela mhux il-podcast, aw mhux il-late show fallut. Overall. Overall fallu. Overall fallu. Dawk it-tlet affarijiet li qed li tgħid kull filgħodu. Għalfej fin-nofs ma ddaħħalx biex inkun funny. Ma tħajjarx tipprova tgħid all right, nagħmel affarijiet tajbin u hekk. Dan kellu żewġ videos ma naqqa viral ta' għati daħħal l-affarijiet f'sormu ta' nos miljon follower. Kanye, Manye, Bani Mide Manye.
Daw differenti. Le, daw differenti.
Dak meta inti bdejt tagħmel effort.
Jena mort viral kemm il-darba ħana jdu għakifini. Eh, ja, waqta, waqta.
ħana jdu għakifini.
Għed t-tkelmu ma wieħed li l-20 sena fil-broadcast. ħana jdu għakifini.
Eh, u kemm, u kemm eh. il-vibe. U kemm il-lavin, u kemm il-misfits ħat għatman vitani fuq l-ebda show. U d jidirlek id. ħat għatman vitani fuq l-ebda show. Short form entertainment, xat għamil ħat iġu toqgħod id-daħħal l-affarijiet sorma fuq id-desti għajjew. Mur vice għul kiku. Vera, anzi, vera. Min jaf xi ħata ħara jkun hawn ostja. Aħna taf li biex noħorġu siegħa podcast men, nirrekordjaw seba' siegħat u naqtgħu s-sitta l-oħra men bil-kliem li tgħid int biex inġibu sura dan Kemm ipa- kemm iparla hu?
Mhux ix iparla men, apparti li jparla fil-vojt, ċensura men, aħna live inkunu ta. X'live? Fuq il-programmi men tar-radio, I mean kif nista' nġibek live men lilek? Tgħid mhux se noqgħod nidej bil fuq il-live radio. Time stamp. Time stamp.
Għamillu oħra. Għamillu oħra.
U le, ma I mean, se noqgħod nagħmel. Jiena kelli il-GMR u l-FIFA kienu ndaħluni bħala caster, kon darba fil-ġimgħa sad live satej fuq TVM Sport Plus. U għadhom sal-lum jibilaw il-pirmli u jaraw xi żball gravi għamlu minn dak Le, għadni meċe ħazin da. I can be very classy when I. Anyway, what uh, guys, uh, in the rolling nofsi għat istaw staqsuni xaħġa.